Werde, serê her tiştî perwerde ye malûm. Lê di van salên dawî de hûn zanin ku li zanîngehê me beşên kurdî vebûn. Yanî va mezûnê xwe jî dan çar sal xilas bû. Sala wek bêjin em bêjin ketin asteka dinê yanî mezûn bûn û xilas kirin. Lê ca ev car di warên perwerdê de kursên yên Bi kurmancî kursên yên tefsîrê têne hemberê me, bi taybetî zanîngeh van kursan vedikin. Zanîngehê me bi taybetî Mûş, yên zanîngeha Artukluyê, yên Diyarbekir, Bîngolê, Tunceliyê, Dêrsimê, evan zanîngehê me kursên yên perwerdeyê yên bi zimanê kurmancî didin ca gelek diwaran de. Yek ji wan ew e ku ew jî ya herî dawî Kursek vekirin, ew kurs ji bo xwendevanên yên Mûşê bû, zanîngeha Mûşê bû. Li wê derê qursa kurmancî, yanî bi zimanê kurmancî perwerde, her wa qursa tes, tefsîrê tê, bi zimanê kurmancî. Kamberên xwe bidin wê derê. Bi awayeka zindî, hem mamosteyên wê derê, hem akademisyenên wê derê, bêka Eee, rewşa wê derê çawa ye? Em ê hîn bibin. Şahîn li gel min e. Şahîn, Şahîn, siba te bi xêr be. Silamê min ji mêvanê te re jî hene. Kurseka wisa xweş vekirin. Naxwe devanê me tên wê derê û bê pere têne wê derê. Hem hînê kurmancî dibin, zaravayên dijî dibin, zaravayên kurdî jî dibin. Hem jî gelek dersên dijî bi kurmancî hîn dibin. Hûn ê çi ji me re bêjin îro? Sibava bi xêr Keke Huseyîn. Mala me di Zanîngeha Bûş a Parsan in e. Di zanîngeha me de proje û kursê girîng tê çêkirin. Komela ku di xêrê de tê bahem û beş û beşa zimanê kurdî û edebiyata kurdî bi hev re van qursênkê çêdikin. Ji van qursênkê de en evê ku Akî em dîqata me dikişînê yek jî bi kurdî tefsîra Quranê yek jî li ser zimanê kurdî ye. Xêlî din yekê bi farisî, bi zimanê farisî, bi zimanê îngilîzî, bi zimanên yekê jî qurs tên amade kirin. Akademisyenê me, mamostê me yê zanîngehê akademisyen Şêx Mus Orkin, Melik Taş, tevî Îkram Filîz mamostê me. Bê pere van pirsekê didin xwendekaran. Em wana ji wan re em ji wan bipirsin bere ew ji me re daha baş qal bikin. Mamoste akademisyen Şêxmus Orkin ew wana ji me re qal kir. Kerem ke mamoste. Merhaba spêşê ji bo hemû xebatkarên TRT şeşê silavên xwe diçênim xwe di qatowan de înşallah. Li vê derê em wekî koma xêrxwazên Mûşê bi hevkariya komele û zanîngehê em kursên zimanê kurdî Kursên zimanê farisî û erebî, îngilîzî û kursên din didin, her wiha ji xeynî vê komele alîkariya xwendekarên gundan, xwendekarên feqîr hejar dike. Ez bi xwe li vir mamosteyê zimanê kurdî me, di kursê de jî em bi awayekî bê pere, yanî ji bo xêrê dersa zimanê kurdî didin. Di van kursan de, kursa me ya herî muhîm ji bo wan kesan e ku memûr yan jî mamoste bin, yan jî xwendekar bin ji xerbê Tirkiyeyê hatibine vê derê, û zimanê kurmancî nizanin. Em xwe jî dibînin ku gelek kes têne vanderan, memûr in, xebatkar in. Li welatê me disekinin paşê diçin çend kelîmeyên kurmancî fêr dibin û dibêjin em hinek kurmancî dizanin. Me vê astek bilindtir kir û em li vê derê bi awayekî bê pere belaş ji bo xêrê kursên kurmancî didin her hefte. Her hefte du saet sê saet em vê dersê dikin û em dibînin ku kesên qet kurmancî nizanin li vê derê xwendekar be yan jî mamosteyê personelê zanîngehê be bi sayeya van qûrsan kurmancî fêr dibin. Zimanê me fêr dibin û her wiha dixwazin ku wextê ji vê derê çûn çûne welatê xwe tenebe di asta destpêkê de bikarin zimanê kurmancî biaxivin. Van kursêkê bê pere tê, yanî bê pere didin xwendekaran. Diya çawa ji wan re çawa zor nayê. Yanî bi rastî li gorî qenaeta min wextê ku ji bo xêrê be bereketa wî jî zêdetir dime. Her wiha hem beşdariya kursên me zêdetir bûne hem jî bereketa kursan zêdetir bûye. Yanî belkî ev kes eger ku ji ser înternetê yan ji ser kursek din ve vê perwerdehiyê bidîtine ev qas pêş nediketine. Yan ez dikarim bibêjim di nav şeş hefteyan de xwendekara me ku qet kurmancî nizan, yanî bi zimanê tirkî dizan û kurmanciya wan qet tune ye, niha kurmancî fêr bûne û çîrokên ku ji bo zaran hatine nivîsîn, çîrokên hêsan ji sedî heştê, ji sedî nod fêm dikin. Ev tiştek pir muhîm e li gorî qenaata min. Van kursên kê sade ji boî beşa zimanê kurdî û edebiyata wî ne ji beşînê kê jî xwendekar tên. Îdiya ji ber dê çi? Yanî bi rastî di kursên me de ne bi tenê ji beşa kurdî ji hemû beşên zanîngehê hem xwendekar tên hem ji derve de mêvan têne kursên me. Ji xeynî wî gelek kesên xebatkar yanî ku di zanîngehê de yan li Mûşê memûr in yan jî mamoste yên beşên din in Mesela mamosteyên beşa tirkî jî tên li vê derê û di asta destpêkê de zimanê kurmancî fêr dibin. Lewra ev ji bo wan jî bû derfetek. Di înternetê de di warê ji bo kesên ku qet nizanin fêrkirina zimanê kurmancî ew xwest baş nîne pêş neketiye. Bi van qursan em van kêmasiyan diqedînin. Yanî qursê min Ne bi tenê ji bo beşa kurdî ye. Ji derve jî gelek xwendekar, gelek kes tên ji van kursan îstîfade dikin. Û ji xwe bi tenê kursên me ne zimanê kurmanciyê jî. Yanî ji bo xwendekarên îlahiyatî xisûsen kursa tefsîra kurmancî jî heye ku hevalên me yên erebiya wan baş e, dikevne van kursan. Ji xeynî van em dersên zimanê farsî û îngîlîzî jî didin.

Bi rastî qursên kurdî, qursê farisî û qursên Qurana tefsîrî jî gelekî ji bo xwendekaran hevalê me alîkarî dibin, qursa didin. Bi rastî ev qursana ji bo xwendekaran, ji bo memûran, ji bo em ê kurdî nizanin ji bo wan gelekî çêtir e, gelekî pêşva dibin, ewna gelekî li xweş

Li saya koma Xêrxazan de li vê dersi gelekî xaş dide. Yanî bi rastî kurdî bizamin lê ser tefsîra Quranê agahî wan tune bin. Bi saya mamoste Îkram li saya koma Xêrxazan li van agahiyan hildidin û Quranê jî li saya vê dersî jî hîm dibin. Belê Keke Hussein li zanîngeha Mûş Alparslanê û tevî komela ku di xêra tên va hev di zanîngehê de qursê baş tên çêkirin di vanekê de bi kurdî, farisî, erebî proje tên amadekirin. Gotinên me ew qas in ewê xebatên me berdewam bikin. Şahîn gelek sipas lê Mûş Arpaslanê ji me re ragihand temaşevanên hêja li wê derê kursa kurmancî bi zimanê kurmancî dest pê kir, bi zimanên cuda cuda jî her wiha yanî zimanê wek bêjin zaravayên yên zazakî jî yê kurmancî zazakî jî dewam dikin li Mûş Arpastanê tabî xebatê wan ji bo tefsîrê jî kurse ne wan kursa jî bê pere didin xwendevana tenê xwendevanan yan em bêjin ji ber ku vê xebatê ji bo xwendevanên zanîngehê ye em wisa bêjin.